Wode tumi ne ahoɔden hyɛɛ ne nsa, ɔse, Nea ɔbɛkyekyere wɔ asase so, wo Awurade wobɛhyira so. Ɔsoro bɛhyira nsa yi so, na nea yɛde bɛyɛ ayɛ asomdwoe. Ɔsoro hyira so yɛ ɔsoro hyira so. Asase yɛ ansa o, asase yɛ ansa, ahum na ha mo nsa ni. Latɛma nsa o, latɛma nsa, aduan ansa, ɔyoko nsa, gretu nsa, agona nsa, ntɔn ason mo nyɛ bi nnom, yɛfrɛ baako a ne yɛ afrɛ mo nyinaa. Lɛtɛkwati nsa ni o, pɔnkɔ nsa, alɛmi nsa, site nsa, siase nta, ɔboya ɔbɛgye. Aa do akwasa begye o, Alemi Kofi begye, Ɔboase begye, Site begye, Siase begye. Bɔnkɔ, Ɔdawroma, wogye pɛ na ade ma asuo fra, asuo fra ade ma Bosompɔe abena, Bosompɔe abere, Bosompɔe abere, Bosoampra begye nsapɛ ebi no yɛrefrɛ ma na nananom na ahyia, amanne na amammerɛ kwan so no, yɛntumi nnidi nyɛ ɔmo, yɛntumi nhyia wɔ mmere ko a monka yɛho. Wobɛgye nsa pɛɛ no na wɔbɛka yɛn ho. Yɛsrɛ nyansa, ahoɔden, nimdeɛ, tumi. Nhyiam a yɛahyia yi, Benkumah na ahyia a ɛyɛ Ɔsabɛtema Asia du Ɔkwaa Baabi a ɔto so abiɛsa. Ɔno ne ne mpanyin yɛ Benkumpem na ahyia. Yɛsrɛ nkwa tenten, nyansa, ahoɔden ma wɔn sɛ wɔde bɛtena benkum na wɔde adi benkum so na wɔahwɛ Benkuman ama no ayɛ yie ama no ato Okuapem ama no ato Ghanaman. Yɛsrɛ nhyira o, yɛsrɛ adom, nyansa, nimdeɛ. Sɛ bi yɛhyia yɛyɛ obi fɛ yɛ obi tan yɛka no nko anka sɛnea benkumfo yɛ no wɔyɛɛ no bi saa na wɔntumi nyɛ nti wɔbɛtoto ɔbo de ato yɛn ntam de ntɔkwaw basabasa bɛto yɛn ntam no saa nnipa ko no mɔ na saa ade no nkɔ no so sɛ yɛte ne nka na sɛ ɔbɔ gua na wɔfrɛ na wɔbisa no na ɔse lata anaa benkumfo nti na ɔhyiaeɛ a na asɛm bi wɔ hɔ a na mpanyin aka akyerɛ no sɛ sɛ ɔsan ɔdan n'ani kyerɛ pɔw mu a wɔadan n'ani akyerɛ pɔw mu pɔwmfo nsa aka na nea ɛsɛ wɔyɛ no wɔde no ayɛ na asomdwoe aba ɔman no mu nnipa abusuafo de ɛne no mu ban mo nsa aka na monnane no nkyerɛ pɔw mu o. Sɛ nananom akyea me na moaka biribi akyerɛ nananom.
Sɛnea ɛyɛ Titohene Ntutuman ka ne ho asɛmtiaa ne sɛ ɛyɛ ɔhene a otumi ayɛ nyinaa yɛ no mu no sɛ Tutuman Krado a ɔno ara nso san yɛ Yɔntohene

Ɛɛ, nea wɔde rebɔ dapɔnna no ama ne sere, na na ɔhene ntumi mfira ne ntoma tenten mu. Enti nana no hyiae, na sɛ nana tutuhene ne panyin akumaa bɔ aguo a, na nea akyea me reka ne nana Pɛpɛnsɛmpa.
Wɔateɛm aso pa mu, na wɔahyɛ nkuranhyɛ nso a ɔde ama yɛn no, yɛda no ase papaapa. Ɛɛ nea ɛka ho bio yɛ nhyehyɛe a ɛwɔ ho. Yawda a ɛbɛ yi on the fourth, yɛde ne bɛto mpa mu. Fifth. Obedi ne ho fɛw kakra. Ɛyɛ Friday, Fida. Six, ne mpɔmpɔnso nen. Enti, ɛɛm, six no, na afei yɛgyaw no kwan koraa, korakorakora. Na nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ nen. Ɛɛ, dwumadi bɛba so wɔ. Mankrado mpanyin ne ahemfi anim hɔ. Guabɔ no de, ɛbɛba so wɔ Presbyterianfo gua ɛɛ park no so. Ɛyɛ Memeneda. Kwasida yɛ asɔre. Yɛnim sɛ na ɔyɛ obi a. Odi akoten wɔ asɔr mu papaapa, Presbyterian asɔr mu. Ɔyɛ Men's Fellowship koraa panyin. Nti saa da no ɔyɛ Kwasida no, megye di sɛ ɛɛ Men's Fellowship fo ne Presbyterian fo no bɛkɔm papaapa. Ɛno akyi no, na ne dwo da so no de, abusua atena ase na ntotoe pa bi a ɛwɔ hɔ no atoto na yɛatwa ayi no so. Nti meda nananom ase ma me. Na ɛyɛ Nana Tutuhene Seneng. Ose, Ɛyɛ yaw da a ɛda yɛn anim yi ara. Ɔkyena oku da oku dae Ade kye yaw da a wɔde Nana refi akuraa de aba Na ayaresafo no anya kwan ahyɛ ase asa ne ho yare Enti yaw da na ɔda mpa mu Sɛ ɛbɛyɛ a ɔman benya kwan Na Fida wɔatumi akɔ Wɔn a wɔbɛkɔ akɔbɔ mpaeɛ ama no, akɔtew aduru awosaw no, wanya kwan. Memeneda ne mpɔmpɔnso, wɔbɛtoa so saa ara kɔsi mmere a wɔde no bɛkɔ akura. Na ɛno akyi, ade kye Kwasida, ɛsiane sɛ na ɔyɛ asɔre panyin, ɔyɛ Men Fellowship nti no, yɛbɛkɔ asɔre, asɔrefo bɛdi mu akoten, na ne dwo da no, wɔatena ase apra soro, apra fam, na wɔatwa so korakora. Enti nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ ni. Enti nananom, yɛn nsɛmpa.
hyɛ den. Edu so a, bere no apue ade. Edu so a, gyina a wogyina hɔ yi, yɛmma wo nko ara nkɔtena ase nyɛ Nana Ɔhene Wontumi Ayi. Yɛbɛboa wo na yɛayi no. Ɛɛ, medi hɔ bio. Mekae sɛ wɔfa nguan abien mmra.

Naa yɛ aden dee wo nsa ni. Nana mma dawroma mo yɛ nua ne akan mo nyinaa na mo yɛ frɛ baako a ne afrɛ mo nyinaa nananom a yɛ tutuu awura de mpanyin nyinaa ma dawroma mo a mo adi kan kɔ mo nsa ni o mo nsa ni mo nsa ni mma nkrado ɔko kwasi wo nsa ni o wo nsa ni. Na na ma nkrado ɔko ntumi nsɛne yɛ o, nananom adaworo ma. Sɛ yɛfrɛ baako a, ne yɛafrɛ mo nyinaa. Nea nti a yɛrefrɛ mo, ɛyɛ mo ara mo dehye a mogyaa no wɔ akyi, ɛyɛ nana ma nkrado ɔhene ɔntumi a na ɔyɛ tutu ma nkrado, ɔno ara nso yɛ benkum yorɔmpe hene yɛ o. Ɛɛ, nananom ama ayɛ ase ate, ɛyɛ nnɛ awia yi sɛ sɛbe ɔkra yi sɛ ɔkɔ akɔtɔ nkyen aba no, ɔkɔɛ no wakɔtwa kɔkɔniwa. Ne saa nti, mpanyin atena ase, wɔasusuw ahyehyɛ bere a wɔde bɛsa no yare, na wɔahwɛ kwan a wobetwa kokoniwa no ani ne nea akuru no ama no awu, na wɔaba abɛka yɛn ho na yɛde abu ɔman no. Ne saa nti, wɔreba, wokura wɔn nsam ma yɛhyena spɛntu, yɛayi mu pankran, yɛrefrɛ, ahum na ham, nsuwa nsuwa, ntare ntare, mubegye bi nnom o, tutu mpanyimfo, ne titiriw na awurade man, mubegye bi nnom. Ɛyɛ na na ɔhene ontumi wasi kwan so ɔrebɛba mo nkyɛn ɔreba yi yɛsrɛ wo yɛsrɛ nyansa yɛsrɛ ɔdɔ yɛsrɛ brakoyɛ yɛsrɛ tumi nimdeɛ sɛbi sɛbi sɛbi ɛyɛ tumi a wɔde sisi na mo tumi a sɛbi wɔde bu ɔman ma ɔman kɔ so ɛno na yɛsrɛ ɛde ama yɛn mpanyinfo na aka yɛn nso a yɛdi akyi atɔn man no ɛno na yɛsrɛ o na na ɔhene ontumi ee na na ɔhene ontumi ee na na ɔhene ontumi ɔbarima no bɛgye nsɛn ibinom adi kan o guato ato adi kanfo. Wokɔ a, bɔ wɔn amanne pa, amanne pa a sɛbe nyansa wom. Nea yɛreka ne sɛ, Ɔhene, sɛ yɛrewu a, w'ankasa kɔkɔda asomdwoe mu. Sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛ ɛwɔ ankasa wo nkrabea a, ɔhene, kɔda asomdwoe mu o. Ɔhene, ɛyɛ wo nkrabea, kɔ na kɔda asomdwoe mu. Na mmom ɛnyɛ wo nkrabea, na sɛ sɛbe, wo ho ta, anaasɛ wo ahi, Wo nkoa nom mma ɛɛ w'adeyɛ na ɛyɛ obi tan, sɛbea ɛyɛ obi yaw na watu ho kwan ama no aba saa, na ɛnnɛ aba no sɛ nnɛ ho atwa kɔbere ne ku kuntunkunu atwa ahyia deɛ a, ɔhene, wode wo akɔto mpanyin, bɔ wɔn amane, saa nnipa ko no, bɔne a woyɛɛ no, na wamfrɛ wo, na wansa maa wo, na wammɛyi wo ano, na sɛbe ɔyɛɛ wo sɛnea wote yi. Saa nipa ko no ma wɔmfrɛ no. Sɛ odu pɔw kɛse mu na sɛ odi bem a, ɔnsan mmra. Wanni bem a, adwene bɔne a onyae na ɔde yɛɛ sɛnea wayɛ no, ɔno nso, ɔnka mpanyimfo mu na yɛnte no, yɛnte ne nka. Yoh.